a tseba go na le dilo tse dingwe re no di hwetsa ga re tsere ge di tla šala di ba gona di thomile jwang di thomile neng gona di thoma ke bomang ka mabaka a maswe wa e bona mm. ka gore ge o reta motho a dira nto e botse a sa phela mm. o tlhotlholetša le ba bangwe ba bangwe selo ba palela ae ba nyaka hlohleletšo ba nyaka hlohleletšo go kgone go hlohleletša le ba bangwe le bona ba dira tsona tseo tse dibotse gone batho re tlo thušana ka ka moka ra ba ba botse ka moka go swana le pele nna ge re gola ge re ka gešo go sena dikgomo ke be ke di šalebale ge ba gama le nna ba ba- ba mpha Ao, mašwi. š- ah, le wena na- ene ge re le- re be re le ma- ba ba le maka moka eh, go sene o o tšhimo e lalago go sene tšhimo ba re mabele a bolaile ke ngwana ao. ba ba no peya nkgonyana jona jwa sotho ba hlaba kgogo tše pedi tše tharo ba hlaba pudi ra tloga ka moka ra ra tlhagola gaola ka letšatši ra go fetša le re ke le tše ke letšeng Eh, letšema ke kwano that is unity

out of every million
bale ke ra gore go golang gore ta motho ga o sa go ka ithobaletse a botse o reng o nyako no kweša wa botse o diyang ga botse
ene bona ba batlo gore ba phaleke ba ka go homola ka rasa ka ba moreta ba a sa phela nakong ba ba no moreta ka dipelo a kere ga e tsamaelane le mona mare yona ta mona o- o- Gore ke- e nka- ke- ke sa tago mona ee Mm. jale ba ba seneng mona bona wa ya ba sa go rete ke ka baka la ba sa go rete o sa phela
yona e tla re makatša ee wa yo- e e le gore a ke re jale e phatlaletše e e phatlalela ya ka batho ka di-situation le mafelo le ditumelo tša batho le ditlwaelo mm. eo re ino e hwetša goba go diagadi tše ke šetšeng ke di bole tše dibotse mm. ee jale ge re a maka lona motho o retwa ga a hwile gane jale mokgwa na nka no re bota jwanse jo bo tswang go nna ee eh, phala ko ene ka bohlale bona ebile šetše ke tsofetše a sa ka e botšiša ntho ena se ba bantši ba kile ba e botšiša taba eora botšišo ee godimo ga milione o ka hwetša ba babedi gore ke ka baka la motho a retwa ga a hwile a sa ka la e botšiša motlho mongke be re ne tlhaloso tše di kaonana yona e ke tla reng ke mona bano ee. kušora a sa rekwa tlhaloso tše di kaonana mm. ee be ge e le gore motlho mongwe di eh? ka senamile tša re tswe mara go bo o ka swane gona jalo se ka ra botšiša gore a makatša gore a e ne di ka rago
mara taba kore a teng ke be re ra e botsiša mo la ikogolang ke be ke botšiše batho ba bantšhintšhintšhi ka re botšeotšhintšhintšhi tseo nkebedikopile se sengwe go nna ke re ke ba botšiša le nna ke ne ya ka kgopola ee, ka tsela tsa bona e ka o dula fase ke e nagana yona mengwaga e ka moka go fitlha gona jale nna nkabe ke tswile ka karaba e, e, e, e le gore nna yang kgotsofatša hmm. ee. e ka, e ka kgotsofatšang ba bangwe ba ba mbona aowa ba se ekwe le go ekwa mara ke re dilo di ka se kgotsofatše batho ka moka mm, bjale ke sa bolela ke re ba ile ba aga leporogo ka tsela ya go tšwa le wa kgomo ya go ya mola fel cross ba sa tšo e dira ba e dira sekontiri gore go ya le ba kgomo pilisburg kae kae be kgausitšwa mola fel cross go kgao masemo go tšwa ka bopedi ba aga lepro ba raga ke sean phatori bridge ei ei batho ba lwaga kudu mo ba re ke mohlolo mang owe le tlo go relela motho ka selo a sa phela ba lwa ee la ba la swanela ke gore di-weekende ka se tloge mara a swanela ke gore a le sa bitswa ka mokgwa o a le sa ngwalwa ka mokgwa a sa phela ee a sa phela

o ke mo ratang e be e le mang yena monane o tswelela ka kua ka lepelelane goga mašamthane a enashapo ye o dia research o e nyake o tlare o kry-ile ra boa gape aba hmm.